Maitei temimbo'e mbo'esyry porundyha pegua, che José Oviedo ko árape romoirũta ñamba'apo hag̃uáicha. Iporã ñañemoarandukuaa ñaimeha guive. Marandu jaikuaáva ha ipyahúva. Mbo'epyrã Ko árape jajuhúta péicha moñe'ẽrã, ñamba'apóta avei ñe'ẽndy. Marandu jaikuaáva ha ipyahúva. Ojehupytyséva ko mbo'epýpe hína omomba'e marandu ojeikuaáva voi ha marandu ipyahúva. Ohesa'ỹijo hekopete marandu. Ombojoavy marandu ojeikuaáva voi ha marandu ipyahúva. Ñamañami ápe tapicha apurokuépe oho imba'apohápe hína. Oiméne nopu'ã voíri mba'e tapicha aje'e peichaite ñanihápe oho. Ñamañami péicha. Ñamoñe'ẽta moñe'ẽrã mbykymi jahecha pe tapicha opita hína mba'e vai ajépa. Ñamañami pe tapicha oĩva opitava hína ohapy pe mba'e vai ñana vaína péva. Amombe'úta mba'épa ojapo pépe. He'i ñandéve péicha ke mále Kyvy ñande ko'oho ojeporeka imba'aporãre, ha ndojuhumo'ãi voi, ha peichahágui nde og̃uahẽma ka'aruete ha ou jeýta mante hógape. Peichahágui nde pe tape yke rehe jahe'íma umi tapicha oguapýva hína peteĩ yvyra ñeno pe tape ykére oĩvape, he'i chupe, Kape, kuáte, partner, ejumína, he'i chupe. Ju'ave ha og̃uahẽ ha'e hendapekuéra oho. oipopyhy chupekuéra mba'eve'ỹrõ guáicha, ha upépe he'íma chupe hikuái avei ndopitaséipa pe ñana vai. Ha'e katu ojehekýi he'iháicha ñane ñe'ẽ chuguikuéra, ajépa? He'i chupe ha'e, Avy'aite che ipepirũ haguére, ha katu oĩ ógape che reindykuéra oha'arõva ho'u va'erã. Ha eiko porãiterei amo timbo'ỹre pea he'i chupe, mba'e vai katu oje'ofrese chupe tapére. Ikatu hag̃uáicha ha'e opitánte voi, ajépa? Ág̃ante ajuhúne va'a porã akói aikotevẽva, he'i ha'e chupekuéra. Tapehasa porãite angirũnguéra péicha og̃uahẽ jey hógape ha'e imba'aporã juhu'ỹre, heta ojeporeka rire Ndojuhúi ha'e pe mba'aporã. Péicha háguinte osẽne ha'e pe mba'aporã ha ohetaitéma ohekáva hénte. Jaikuaamíta ñe'ẽndy. He'i péicha ñamyesakã he'iséva ñe'ẽ. Ha péicha jaguereko katupyry. Ikatupyry rupi pe tapicha ndojapyhýi ha'e pe mba'e vai omotimbo hag̃ua. Avei jaguereko péicha ikangy he'i. Ne kangy ramo hína, ejagarráta ha rejapyhýta pe mba'e vai, ha katu voi ha'e ojeheky ichugui kuéra. Ñamañamíta hanga jajuhu upépe droga he'i, péva pe ñana vai hína, ñane mbyaíva aníke ñane kangy péva ndive. Jajuhuve avei Ñe'ẽndy he'íva ñandéve ñembyasy. Ombyasy ha'eína pe aheta mba'e pe mba'e vai jajuhu rire upe guive ñambyasy. Aníke ñane kangýtire. Ápe he'i ñandéve ñeha'ã. Pe tapicha hetáma oñeha'ã oheka mba'a porã jepa. Ñeha'ã. Ha pépe katu jahecha avei tesape'a. Tesape'a hína ikatu hag̃uáicha jajehekýi pe mba'e vai ha jajarara pe mba'e porã. Ajépa. Jahechape'a he'ise hína péva. Jaiporavo. Marandu jaikuaáva ha ipyahúva. Péicha hína jahechakuaa pe marandúpe ipyahúva ha avei pe jaikuaáva voi. He'i ñandéve péicha, Mba'éichapa ojoaju ñe'ẽ ha ipyvo? Male kyvy oukuévoma imba'aporã rekágui tapére ojuhu mbohapy mitãrusu oguapýva yvyra oñenóva tape ykére, ári omotĩmbo hikuái ñana vai. Ohasávo mitãrusu ohenói ichupe hikuái kóicha. Jahechakuaáta ko'ápe pe marandu jaikuaava voi, ajépa? He'i péicha, Marandu jaikuaava voi Ha'e umi marandu jaikuaámava oĩmava voi taha'e ñomongeta térã ha ipyrépe. Péicha ojehaygui ñandéve marandu jaikuaáva voi, male kyvy, ojuhu mbohapy mitãrusu oguapýva, ohasávo mitãrusu ohenói chupe hikuái kóicha he'i ñande, ko'ã marandu jaikuaámava voi hína. Ambue ára ha ára péicha oĩ tapicha oporohenóiva ohechauka hag̃ua ndéve mba'e vaínte voi. Ajépa! Péicha katu jahechakuaáta marandu ipyahuvéva. He'i ñandéve, Male kyvy oukuévo imba'aporãre káguita pére ojuhu mbohapy mitãrusu oguapýva Yvyra ñenóta pe ykére ári omotĩmbo hikuái ñana vai, ohasávo mitãrusu ohenói ichupekuéra kóicha. Ha pépe jahechakuaa pe marandu ipyahúva. Ha'e umi marandu pyahu ombojoapýva umi marandu jaikuaáva voípe, ha péicha ojoaju ohóvo ojuehe opa peve ñemongeta térã jehaipyre. Ha jahechakuaamíta ko'ápe ojehayhúta ñandéve mávapa hína pe ipyahúva. Ajépa male kyvy ojuhu mbohapy mitãrusu oguapýva ohasávo mitãrusu ohendu ichupe hikuái kóicha ha péva oñembojoapy hese. Ajépa jahecha jey péicha. Ko'ápe jaguereko tembiaporã mbykymi ñamoĩmba moñe'ẽrãme he'iháicha, Male kyvy ojuhu mbohapy. Mba'e piko pe ojuhúva araka'e? Máva piko ojuhu. Oguapýva yvyra tape ykére ha ohenói chupe kóicha he'i. Jahechami mba'épa ñamoĩmbáta umi kytã ári. Mitãrusukuéra, Ha'épa ojuhúkuri mitãrusukuéra oguapy tape ykérehina. Mba'e piko ojapo ra'e mba'eichagua ári oguapy hikuái pe yvyra oñenóva? Ha avei he'i chupe, Nde kuate, kape, partner, ohenói chupe opaicha rei ndaikatúipa ha'e ho'a avei pe mba'e vai omotimbo hag̃ua hendivekuéra. Ha péicha jajuhuve he'i ñandéve mitãrusu marangatuete oñemboja sapy'ami. Mba'erã oñemboja ra'e ha'e? Avy'aite che pepirũre, ha che ipepirũ haguére ha katu oĩ ógape he'i chupe kuéra ha'e oha'arõha chupe hógape, máva tiko ra'e? Ha mba'erã ra'e? Péicha jaikuaamíta ha'e oñemboja ha oipopyhy opavavetépe, ajépa. Ha'e imarangatu he'i ñandéve. Ha avei omombe'u chupekuéra hógape mávapa oha'arõ. Heindykuéra oha'arõ chupe ikatu hag̃uáicha avei ha'e ogueraha ho'u va'erã chupekuéra. Ñamohu'ã ñane rembiapo jahávo hína. Iporã ñanemandu'ami jey. Marandu jaikuaamava voi mba'e ra'e. Ha'e umi marandu jaikuaamáva Oĩmava voi taha'e ñomongeta térã ha ipyrépe. Ha ambue katu pe ipyahúva. Marandu jaikuaa pyahúva ha'e umi marandu pyahu ombojoapýva umi marandu jaikuaáva voípe, ha péicha ojoaju ohóvo ojuehe opa peve ñomongeta térã ha ipyre. Ñanemandu'a male ryke'y mba'épa ojapo raẽ, ndojuhúi pe imba'aporã, heta ojeporeka, upéicha avei ndo'ái ha'e pe opita hag̃ua mba'e vai umi hapicha he'íva chupe, Partner, ejuka pe ko'ápe, ndo'ái ha'e umi mba'e vairã, ajépa entonces ha'e oho jeýta